Iktar ħaġa bażika li tinkwetani, u jien nagħlem l-Universal li 30 sena u nitkellem għal istudenti u l-bżonni tagħhom tkellimhom barra nkellem it-tfal tiegħi stess. Mm. Waħda mill-iktar ħaġa li tinkwetani huwa d-dar. Mm-hmm. Kulħadd irid jibni familja, kulħadd ixi dar. Dar żmien tixxi gabuba li għandek 300.000 400. Għadhom irdu jibnu dar, għaw jibnu familja skużani. Għat għandhom hekk din il-kelma. Naħseb li b'dawn ix-xewqa li jkollok partner wieħed li tibqa' miegħu u tibni tfal u għandek ċerta sigurtà u tobni flimkien naħseb kulħadd jixtieqha. Sewa. Iġviri xewqa hemmhekk għadha. Imma tant tiġi berdin eżempju ta' findi bħala tittixxidat, it-terba mit-telf. Mhm. Għandek 20 sena, 30 sena l-own biex tħallasa. Mxek.
Qed tiġi burden wis li aħjar tpoġġi ma' xi ħadd tmur one night stand tagħmel weekend ġo hotel iktar komdu l-weekend ta' wara tmur ma' xi ħadd ieħor. E, ehm, oh, e, oh, e, ngħidu li għandek raġun fuq għadej li speċa ehm, l-inċentiv kollu huwa li ehm, ikollok minn daw it-tip ta' relazzjonijiet informali. Tara xi konsekwenza anti fuq is-soċjetà li n-nies iktar nies qed jażlu li jaqbdu din it-tip ta' relazzjoni. Ara, jekk soċjetà mhux ibbażata fuq ċertu fondazzjonijiet li huma kemm morali, kemm reliġjużi, kemm se joħolqu l-kaos, kulħadd ħajġi selfish. Eh, eh. Kulħadd ħajġi din li sejħu la chewing gum relationship, din ħaġa vintajta jinġa moħħi. Ejja li dak li jkunu zajtek, bżaqtek, armejtek u ġibtu waħda ġdida x'iktar konvenjenti, iktar komda. Sewwa.
Jekk kulħadd qed juża l-kulħadd ieħor, ħadd m'għandu dan l-element ta' sagrifiċċju, fuq xiex ħa tinbena l-pajjiż? Kulħadd ħa jiġi jitmellaħ mill-partner, kulħadd ħa jiġi jitmellaħ mix-xogħol, kulħadd ħa jiġi jitmellaħ mill-pajjiż, kulħadd ħa jiġi jitmellaħ li jħallas it-taxxa. Għax imbagħad jekk ħa tiġi hekk jiena x'għandi nħallas it-taxxa. Jien għax għandi mur ix-xogħol, jien għax m'għandix niskarta, jien għax m'għandi nħallas il-kontijiet tiegħi, jien għax għandi mort ħotel ma naqbax nitlaq il-barra ma nħallsux, jien għax għandi mort nikol barra u ħallastu. Jekk tibda sejra hekk, hemmhekk ħammorru digress ta' vera li kolħat ħad iġi fi stat kriminali. Soċjetà hija hemmhekk fejn inti għandek ċertu regoli u inti qed tgħix harmonization ma' dak li jkun u dak li jkun qed tgħinu biex jgħinek lura jien iktar soċjetà togħġobni. Bħala bijologu, xjentist, tħoss ġifieri li l-familja hija l-aqwa formazzjoni naturali biex fuqha tissejjes is-soċjetà? Ara bħala saħħa mentali meta jkollok familja soda u din hija ħaġa scientific and privata, bħal meta jkollok inqas affarijiet ta' crime, u iktar ikollok familja soda u iktar ikollok mart mentali. U kif qed naraw, Alright, kulħadd komdu, I deserve a better partner, kulħadd jiġri l mulaw, imma l-problemi fit-tfal, ADHD, dyslexic, violenza, kriminalità, drogi, alkohol, darba mit studju fuq studenti tal-medicina, l-isptar, għaw l-università, fej ħafna minnhom issa dawn l-aħjar studenti li qed ngħidu mediċina kienet tal-pharmacy. Ħafna minnhom provaw xi tip ta' droga. Kważi kollha kellhom xi partner tnejn tliet erba' alkohol huwa regolari. Kien hemm minnhom ikoll meta saqsejt persentaġġ kważi xi 5% jekk huma qatt ġielhom ħsieb ta' suwiċidju. U minn dawna kien hemm persentaġġ għoli.
Mela tlaqna?